Hobennan kon ta bai? Mi teña trobe awe mi ta bai toka sierto tema, nan ta poko di mes, pero no kel laga nada afo. Awe mi ke bai kaminda, antes nan tabata sin fiesta, i awe. Dia punta. Antes ora ta tin fiesta bo ta haña cu nan tabata pega luz normal, tempo di vela, tempo di mama, tambe. Tempo di nos tempo djin nan ta cuminsa haci? Nan a cuminsa ta paga luz, nan ta bisa safety belt, ami mes no por pronuncia dje bon pero ta siña tabata antes. Anto, ora ku nan a kuminsá paga lus, ami mama di paga mente lus. Sa kiko esaki ta? Tata manda bisa mesun kos. Pero, antes pa mi, bo tabata haña ku nan tabata hasi fiesta ku un okas anto despues nan a kuminsá su fiesta ku nan tabata kobra tambe na kas esei nos mes a pasa den anto tambe despues nan a kuminsá hasi fiesta den hòfi nos por bai haña ku ta tin fiesta den hotèlnan tambe pero awendia Mi sa kon e ta mas aya na Kòrsou, pero así no tabata tiempunan mas atras. Un otro kos tambe e Parlamento. Antes mi mama ta bisa nan tabata, antes nan tabata baya, pero awendia e hendenan ta gòlpia, nan ta gòlpia. Ante ora e papia asina mi mes mester hari, so mi ta yin asina gracioso. Anto mi nan tabata bisti e bistimentu di antes, nan tabata bisti nan shimenan pa e dia mas abao asina. Pa nan e tabata serio nechi. Tempo cu nos mes a cuminsa tabata bisti mas moderno, a bin mini, a bin diferente otro cosnan, pero e mini nan tabata haña masha mucho cortico, pasobra nan no por bisti paña asina cortico, no ta nechi, bo ta gana tur bo pa tras ta pafó. Of nan ta bisti paña nan tokobisnan, mi mama ta bisa, mi tata ta bisa mesun cos, y e grandinan Otronan tambe lo ta pensa e mesun kos. Pero, segun tempu ta kambia, bo ta mira ku e tempu ta bira mas moderno, bo ta mira ku despues a bini e bailementu mes, tabata tin Soul Train, anto e tempu ei nos mes no tabata bai fiesta, pero nos tabata mira na televishon, anto bo ta mira kaminda nan ta baila, anto nan ta. Te awendia bo ta mira riba internet, bo subi, bo ta mira e muzik tabata otro soul ato tambe nan pañanan ku nan tabata bisti tabata otro tambe bo tabata haña godfather bo tabata haña bell bottom esei e godfather nan ta bisti di sapatunan ya tin un hoben tambe es tempu ei ku tabata bisti su pañanan ato Mi no sa ke ta e ainda, pero no Kòrsou ainda, pero e tabata wisa su kos anto tur hende tabata wisa su nòmber den kai. Anto sapatunan maron ku pretu, pretu ku blanku, anto e sapatunan Kòrsou tabata asina haldu. Anto semper mi tabata wisa ta kon asan por kari e kosnan ei. Anto antes Nan tabata pisti flus ora bo ta bai un fiesta, un entiero, un fiesta hopi defti, bo tabata haña nan ta bisti flus. Pero awendia bo ta mira ku e ta bayendo, pero tin ora nan ta hasié, pero tin ora no. Pero mi yuna mes no gusta bisti flus, e suma chikito di San Juan, e sapatunan tambe awendia ta kèts nan ke bisti. Maske ta fiesta defti nan bisti un sapatu i despues nan por sigui bisti'e. Anto esei e mes aña mi ta tira sierto zapatonan for ku sombra e yu no ke witz nan mas. Asina ta ku e moda ta kambia, pero ku bo ta hopi sabi bo ta wara tur loke bo tin, bo ta wara nan pasobra e mes kosnan ta bai, e mes kosnan ta bolbe bini. Asina bo ta mira ku e pañanan, antes paña i kaki, paña i kaki Nan tabata bistí ku un unifòrm pa nan bai trabou. Si bo mira e nan ta sali ku pan i kaki ayera, ta pa nan bai trabou. Òf si bo mira nan ku jeans, ta nan ta bisa trabou nan ta bai. Si e paña nan e tabata paña tur nan, anto nan ta nan ta usa nan pa traha tempu. Pero awendia, jeans a para bira paña dèfta. Biz a para bira di shen florin, tantu ami mes mester ari, pasobra a yega kas ku mi ta kue jeans ku muraku drenta afó, bota un banda son di biz a ta kop atras den ora ta tra, paso ta koko buraku. Tantu mi ta tende yunan ta bisa, Mami, unda mi jeans ta? Mi jeans ku m'a kumpra, mi jeans ora mi di m'a kue un kos ayera, bota un banda. Ora nan wak wak ta nan jeansnan di shin fori un karunan ku nan ta kumpra. Ami ta bisa nan ami no ta investir den e kosnan ei. So ami ta kanda ku un jeans ku ku dal ku nan pia, ta hender bo pia. Ami no por bisti ku aki. Tin ora nan mes ta hari pasobra nan hasi ku ya nan si ta gusté anto ami ta hasi. blaf over di nan kosnan di nan ta bisti. Pero asina ku bo por mira ku tempu ta keda kambia, tantu na bistimentu, tantu na na paña, tantu na pelamentu tambe bo ta mira. Awendia bo ta mira dje nan ta kaba ku nan kabei. Otro antes mi mes a Nando lo ta bisa ta hende e nos mama no ta cria cabé pero mi Yuna mes todo sta mucho homber pero nan ta pueda si esun a pela awor pero cabé largo lo asina ta cu e tempo ta cambia bo piensa ta bisa abo a asina den cabé largo no ta yende homber senan pero awendia tempo a cambia. Anto ora di awe ta laga nan kumpli ku nan deseo, na momento ku nan a haña bisti awe nan no ta haci'e mas, anto dan hou ku por. Pasobra nan mester por nan mes, nan mester por haci loke ku nan ta sinti nan mes bon aden. Asina ta ku antes tambe, bo ta bai la bai fiesta, tabata normal, pero. Awendia bo ta bisa bo ta bai fiesta, fiestanan tanda a bira moderno, mas moderno ku tempu di nos mes. Anto awa ta bo ta tende diskotèknan aki, antes tambe ta tin diskotèk pero awendia bo ta tende tin diskotèk i bo tende muchanan ta bai fiesta nan ta bisa bo ta kon ora si bai fiesta. Fiesta ta kuminsá djesun nor numa ta wor afó fiesta ta kuminsá pero antes no tabata asina anto hopi bianan ta bisaba ya mester bai ku tempu pasobra bo ta bai afeta den pan ochoa bai para anto ta boso ta para enan manera ya nan nan bai e poko laf anto asina ta ku si mi bai bek riba e e e Pan i kaki, Pan i kaki tambe awendia, i bo ta mira nan ta bisti el'e pa paña nan nèki pa sali di nèki. I mes meri aki na Hulanda, antes nan ta tene nan barato. Antes nan tabata bisa kome ariña bisti pariba. So e paña di funchi ei, nan tabata bende saki ariña funchi, saki ariña pan. E pañanan ei, e hendenan grandinan aya. Tabata laba e paña i ora esaki aros kaba, anto nan ta traha paña di bisti ku niño. Anto mes a yega den Mirele, ántes nan tabata bisa asina, mi mami tambe konta nos, anto nan mira kon nan ta hasi el, nan ta kue e sak ku lab'é i mitié den kloroks, nan ta blikié hasié kompletamente blanku, si bo mir'é bo no sa te kisa di paña e ta, anto nan tabata bisa Antes paña di pruga. Si bo mira paña di pruga i paresidu na e paña di saki ariña di pan i saki ariña di kunchu. Anto asina tabata ku antes, no ta manera awendia. Awendia bo ta haña tin bia bo ta kumpra un kos nobo pa mucha i despues bo ta mira ku nan Na cumpre, pero bo ta mira nan ta laga e para, nan no ta bisti mas. Anto awe di dia tur cos bira car, anto bon cu haci um bo ta haci manera pa hende ricu bo ta, bo ta bisti bo cosnan y nan ta gusta cumpra cos caro, anto tin bia e cos caro mes ta keda para of e ta bira Kòptikas no lili, foral ora bo ta den kresimiento, anto asina bo ta mira ku bo ta dispidisten. Si bo mira despues kuantu tempu bo por a spa bistiendo kosnan karu, si bo ta bisti el no ta problema, a no ta mal ku bo ta kumpr'é el a bisti el, pero si bo ta kumpr'é anto bo no ta bisti el, esei no ta kumbiní pasobra bo ta saka hopi sen anto bo no ta usa e paño. Anto esaki no ta bon. Asina N a trese un parti mas pa boso. Anto mi ta bai lag'e te aki nan. God bless you. Dios bendishonáu. Dios ke Dios ta bendiga rikamente. Te aki di otro miércoles. Fui.